Yɛbɛda mo nyinaa ase. Yɛbaa sɛ yɛba abɛda mo ase. Enti na deɛ kasa tenten biara ni hɔ. Na yɛreba abɛto aba wɔ ha no, meka kyerɛ mo nua Joe Kwesin sɛ, sɛ obi ɛrepae wɔ pampa mu a, deɛ ɔka kyerɛ wo ne sɛ ma ɔkɔn mu nyɛ den. Enti deɛ Nana Akufo-Addo ɛɛyɛ no, ɔɔpae n'apampam na ɔma Joe Quaison ne kɔn mu ayɛ dendeenden. Ɛyɛ zu. Mesan ka kyerɛ no bie mu sɛ, the difference between iron ore and steel is fire. Wokotu aboɔ, aboɔ a yɛde yɛ dadeɛ no, egu hɔ a ɛyɛ aboɔ. Wode to gyam na to na ɛben na ɛnane a, ɛno na ɛba bɛyɛ dadeɛ paa. Enti seesei, Joe Quason is on the way to greatness. Yɛrefane no. Enti deɛ Nyame ahyira no, Yɛ mmɔ no dua. Who Jah bless, no one cares. Who Jah bless, no one cares. Na nsɛnkyerɛnne a wɔada no adi wɔ asen nɔɔfo ha no, deɛ ɛkyerɛ ne sɛ Monim deɛ nti a akorɔmfoɔ bɛdɔɔso wɔ trɔtrɔ mu? Monim deɛ nti a akorɔmfoɔ dɔɔso wɔ trɔtrɔ mu? Tikyani bi kɔyii n'akatua na ɔforo kaa. Ɛhyɛ ne bɔtɔm ɛna akorɔmfoɔ bi dii n'akyi kɔwuraa trɔtrɔ no mu. Ɔyɛ yɛ a na ɔwia tikya sika nyinaa. Korɔmfoɔ, ɛbɛduru baabi a tikya ɛresie no, afei ɔto ne bɔtɔ mu a, ɔnya sika koraa na ɔde apia lɔre fɛɛ. Ɛna yɛ dwoodwoo no gu n'anim ase, trɔtrɔ meetifoɔ ɛgu n'anim ase. Ɛna korɔmfoɔ no, sika a wawia no, ɔkɔyi ho kakra na ɔkɔɛ sɛ, o, oh, Monyɛ teacher mɛtua o mɛtua mempɛ sɛ mo dwoodwoo teacher otua saa lɔre fɛ na teacher abu nkotodwe yee meda ase nyankopɔn nhyira o trɔtrɔ pase nyafoɔ nyinaa se yɛbɔ mpa yɛ ama wɔn mo ɛɛ sɛso nipa abɛdɔɔso obiara ɛbɔ mpa yɛ ma no. Obiara nnwene sɛ sɛɛ korɔmfoɔ. Enti saa mpaebɔ no a pasengyafoɔ no bɔɔɛ no, ɛno na ɛma nnɛ woforo trɔtrɔ a akorɔmfoɔ no abɛdɔɔso no, ɛfiri sɛ wɔn abɔ mpayeɛ ama Nyankopɔn amultiply akorɔmfoɔ no bebree. Asendɔɔfofoɔ, moato aba de akyerɛ sɛ obi wia wo sika wɔ trɔtrɔ mu na ɔkɔyi bi de tua wo lɔɔre fɛ a, Ɔmmoa wo, ɔnyɛ wo hwee. Ɛsɛ sɛ moyere no, mofi mo ani na muhu korɔmfoɔ no, na mokye no na moyi deɛ aka wɔ ne bɔtɔ mu no, na mohu sɛ ɔno na ɛyɛ korɔmfoɔ a waba abɛwia mo sika, na kakra no a ɔrepɔ no de atua lɔre fɛɛ no, ɛmfa biribiara mma. Meda mo nyinaa ase, meda mo nyinaa ase, baabia. NPP foɔ yɛ bɛ to aba yi wɔn de nkonnwa kɔɔ yɛ yɛ to aba a wɔn de nkuguo wɔn kɔ kɔ gye yɛ no mo nyɛ din mo nfa ho lese mmra yɛ bɛ tɔ bi ne yɛ de abɛhyɛ manan baabi a wɔn de bicycle ɛkɔɔ yɛ a wɔn de nkuguo wɔn sɛ bɛ gyegye wɔn bicycle so no mo nfa ho lese mmra yɛ bɛ kɔ akɔsrɛ ne yɛ de bi abɛ abɛsi manan yɛ da mo nyinaa ase mo nyina baabi a mo gyina. Moakyerɛ sɛ obiara ntumi ntɔ mo adwene. Meda mo nyinaa ase. Eyezu! Eyezu! Eyezu!